ס'איז דא א ווארט פון הייליגער בעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, אז איינער וואס ליינט די מגילה, בפשטות מיינט עס למפרע צוריק צו וועג, זאל ליינען פ- קודם פ- אה, קאפיטל י, נאכדעם קאפיטל ט, און קאפיטל ח, אזוי ווייטער, לא יצא, זאגט די בעל בעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע, איינער וואס ליינט די מגילה, למפרע, אז ס'איז געווען א- אמאל מיט לאנגע יארן צוריק, לא יצא, און אזוי אזוי איז אויך דא א פשט פון די הייליגע אריזל, אז אמ, ימים אלה הם נזכרים ונעשים, אז די דורך דעם וואס איז זכרים מען דערמאנט די אנדערע טעג מעשים חזר'ט זיך עס איבער אין אנדערע ווערטער פונקט ווי שביעי איז אזוי אויך יעדע יום טוב לויט די חסידישן בליק איז עס נישט א זאך וואס מען קאמעמארעיט אויף ענגליש וואס מען מאכט א זיכרון א זכר וואס איז געווען אמאל נאר מען רעדט פשוט פון זאכן וואס איז כסדר חזר'ט זיך איבער יעדע יאר

זמן חיי יאסייני איז נישט עפעס א צייט וואס אמאל געווען חיי דאס נאר יעצט יעדע יאר בכל דור ודור חיי ועודם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים מען גייט אליינס ארויס פון מצרים אזוי אויך סוכות כ ו סוכות השבתי וכו' וכו' קומט אויס אז ווען ס'קומט שביעות קוקט מען אן די יום טוב אז ס'איז געשענט ממש יעצט געט מען די תורה פון די סיני און יש לומר איך דענק נישט אויב ס'שטייט אדער א קברים קען צוזאם צושטעלן אז ס'שטייט אין אין תניא אין אגרת הקודש סימן י ד ווען ער רעדט דארט וועגן ראש השנה המשכה וואס קומט אראפ זאגט ער ס'איז נישט סתם אז יעדע יאר קומט אראפ נאכאמאל די זעלבע המשכה ווייל דעמאלטס וואס איז די פוינט די פוינט איז אז יעדע יאר קומט אראפ א נייע המשכה וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען אזוי אויך קען מען זאגן אז יעדע יאר ביי קבלת התורה קומט אראפ עפעס אזא מין ענין אין תורה אזא מין קבלת התורה נסינת התורה וואס איז נאך קיינמאל נישט געווען די נקודה איז אז ס'גייט זיין יעצט דעם שביעית גייט מען מקבל זיין די תורה פון די תנאי אויף א טיפערן אופן. צו זיין אריכות, אבער איך פועל די נקודה דערפון. די ערשטע זאך, וואס האט דאס מיט שביעית די גאנצע ענין פון תורה? און לאמיר צוריק גיין און פרעגן א שאלה פריער. מ'זאגט, שביעית האט די אייבערשטער אונז געגעבן די תורה. וואס איז פשט די אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה? וואס האט ער אונז געגעבן? בכלל ווייסט מען אז ס'שטייט אין די גמרא

צווייטע מצוות, אפשר מתן תורה איז געווען אז די אייבערשטער האט אונז מצוה געווען מיט מצוות, איז דאס עשרת הדיברות, אבער אין אנכי לא יהיה לך ליגט אלע מצוות עשה אנכי און אלע מצוות לא עשה לא יהיה לך, דאס איז לכאורה אויך נישט א חידוש פון מתן תורה, ווייל די חזל זאגן דאך אז אברהם אבינו האט מקיים געווען כל התורה כולה, אפילו ניתנה אפילו מצות דרבנן האט ער מקיים געווען. איז דאס אויך נישט קיין חידוש פון מתן תורה, איז וואס איז די חידוש פון מתן תורה? די חידוש פון מתן תורה איז קאנעקשאן מיט די אייבערשטער אליינס, אז די חכמה פונעם אייבערשטן מיט דעם אייבערשטן אליינס איז איינס, בדרך כלל איז דא די חכמה פון א מענטש, און נאכדעם איז דא די מענטש אליינס. ס'איז צוויי אנדערע זאכן, איך מיט מיין חכמה, דו קענסט פארשטיין מיין חכמה, אונז קענען לערנען אלבערט איינשטיין'ס אויפטו, כאטש אונז ווייסן נישט ווער אלבערט איינשטיין איז, און ווען מען לערנט אלבערט איינשטיין'ס רעיונות ווערט מען נישט קאנעקטעד מיט אלבערט איינשטיין, להבדיל ביים אייבערשטן אז מען לערנט דעם אייבערשטנ'ס חכמה ווערט מען פארבינדן מיט דעם אייבערשטער, ווען איז דאס געשען? דאס איז געשען ביי מתן תורה, אזוי ווי חזל זאגן די ווארט אנכי ה' אלקיך, וואס טייטש אנכי?

ער וועט אונז געבן זיך אליינס, ווען א איד לערנט תורה ווערט ער פארבינדן מיט דעם אייבערשטער אליינס, וואס דאס איז א זאך כביכול וואס די אבות האבן נישט געהאט, די וואס האבן געקענט לערנען תורה, תורת השם, אוודאי ס'איז נישט אזוי ווי א חכמה פון אומות העולם, אבער סוף כל סוף איז עס געווען עפעס א א איז עס געווען איז עס נישט געווען די אייבערשטער אליינס, ס'איז געווען עפעס אפגעטיילט כביכול פונעם אייבערשטן, ביי מתן תורה האט אונז דער אייבערשטער געגעבן די מתנה. אז מען לערנט תורה מען ווערט פארבינדן מיט די אייבערשטער אליינס, דאס איז די קשר צו תורה, די קשר צו מצוות איז אויך דא א גרויסע חידוש, די מדרש זאגט אויף די פסוק אין שיר השירים לריח שמניך טובים שמן תירק שמיך, זאגט די מדרש די מצוות וואס די אבות האבן געטון ריחות הוי איז געווען א שמעק, אבל אני שמן תירק שמיך, ביי אונז שמן גיסט זיך

נאכדעם איז דא די גוטע טאביק פארשטייערס וואס זיי געבן אזא מיט די פינגער געבן זיי אזא נעם פון דעם טאביק פושקע און אגאנצן דאווענען זענען זיי ביזי שמעקן אדער נעמען זיי פון די טאביק פושקע און געבן אזא גוטן סניף אריין אזוי אז די נאז ווערט אנגעפילט מיט טאביק מאכט א גוטן האפטשו און גייט ווייטער. וואס איז די חילוק פון די צוויי דער וואס געבט א שמעק און דער וואס נעמט אביסל טאביק? חילוק איז פשוט, דער וואס געט א שמעק האט נישט באקומען קיין טאביק פונעם ראש הקהל, ער האט באקומען א גוטע שמעק, ער האט הנאה געהאט, זייער פיין. דער וואס נעמט אביסל טאביק האט באקומען דעם טאביק אליינס, נישט נאר א שמעק, ער האט די טאביק אליינס, ער האלט עס אין די הענט, ער ווערט שמוציג דערפון. על דרך זה, דער מדרש זאגט אונז אז די מצוות וואס די אבות האבן געטון לגבי אונזערע מצוות, אזוי ווי די חילוק פון א שמעק פון אויל, יא גוטע שמעקעדיגע אויל, תאוות האבן מיר א שמעק, און אונזערע מצוות איז די די זאך אליינס, איז די אויל. שטייט אין זוהר אז ווען יעקב אבינו איז געווען ביי לבן, און ער האט דארט געמאכט די גאנצע חכמה מיט די שטעקענעס, אז די שעפעלעך זאלן געבוירן געסטרייפטע שעפסעלעך, און געמאכט האט מען די שטעקן, אפגעשטעלט די שטעקן, און געלאזט אביסל שאלאכטס, זיי האבן אפגעשטעלט ווייטער, אזוי איז אויסגעקומען געסטרייפטע שטעקלעך, און די שעפעלעך האבן עס געזען, האבן זיי געבוירן שעפסעלעך די זעלבע וועג. זאגט די זוהר אז מיט דעם האט יעקב אבינו מקיים געווען מצוות תפילין. די ענין פון מצוות תפילין, חוץ די גשמיות'דיגע זאכן וואס מען דארף עס טון, האט אויך געוויסע ענינים למעלה, וואס מען דארף ממשיך זיין געוויסע המשכות, די המשכות טוען אונז אויף מיט תפילין, און די המשכות פון פון די פון די זעלבע המשכות האט יעקב אבינו ממשיך געווען דורך דעם וואס ער האט געשפילט מיט די מקלות, און אזוי אויך אלע אנדערע מצוות וואס די אבות האבן געטון האבן זיי אויך געטון אין א וועג

ביי אונז תפילין איז קודש קדשים, אז ס'פאלט אויף די פלאר דארף מען פאסטן, מ'דארף פודה זיין די טענות, אבער ס'איז א געוואלדיגע זאך, תפילין זאל נעבעך חס ושלום פאלן אויפן פלאר, תפילין איז הייליג, באשענקען די שטעקעלעך פון יעקב אבינו איז בכלל נישט הייליג, יעקב אבינו האט געענדיגט מיט די מקלות, ער האט מסדר געווען דארט וואו ס'דארף מסדר זיין די המשכות אויבן און די שעפסעלעך אונטן, און נאכדעם האט ער גענומען די מקלות און עס אוועקגעווארפן אין גארביטש, וואס איז די חילוק? מיר זאגן אזא מין משל, לאמיר זאגן אז ס'דא א מענטש וואס איז זייער טרויעריג, ער איז נישט בשמחה, ער איז בעצבות, ער וויל זיך אביסל אויפהייטערן, וואס טוט ער? איז. וועט ער אנהייבן זינגען און טאנצן, און אזוי וועט ער ווערן בשמחה. ער איז נישט בשמחה, אבער ער זינגט און טאנצט, אזוי ווערט ער בשמחה. ס'איז דא א צווייטע מענטש, וואס ער הייבט נישט אן זינגען און טאנצן, נאר ער איז אזוי בשמחה, ביז אז ער הייבט אן טאנצן. עס קומט אויס אז די טאנצן איז נישט א זאך פאר זיך, ס'איז אדער די זינגען און טאנצן ברענגט צו שמחה, אדער די זינגען און טאנצן איז א אויסדרוק פון שמחה. יעצט שטעל דיך פאר א מענטש וואס איז עצלות און ער וויל ווערן בשמחה, גייט ער אנהייבן מאכן מיט די פיס און מיט זיין פנים אזעלכע מינע, מאושענס כליות בשמחה, וועט ער פון דעם ווערן בשמחה? בכלל נישט. ס'איז אדער טאנצן קען ברענגען שמחה, אדער די שמחה דרוקט זיך אויס אין טאנצן. אבער נאר פון מאכן אזוי מיט די פיס, מאכן רעכטס און לינקס, פארנט און פון אונטן, דאס איז נישט טאנצן און דאס ווערט מען נישט בשמחה. יעצט שטעל דיך פאר, די אבות, זייער ענין וואס זיי האבן געדארפט טון איז, ממש איז אן ענין פון המשכה פון למעלה. נאר וואס דען? מיר זענען דאך גשמיות'דיגע מענטשן, ס'קען נישט בלייבן די זאכן אויבן למעלה, מוז מען אראפברענגען די זאכן דא למטה. האבן זיי געטון פארשידענע זאכן אז ס'זאל זיך אויסדרוקן דא אין די וועלט, אדער ווי מ'וועט זאגן אין אנדערע ווערטער, זייער מצוה איז געווען אזוי אמת'דיג אז ס'האט זיך אפילו אויסגעדרוקט אין גשמיות'דיגע זאכן דא אויף די וועלט. אבער די עיקר איז פארשטייט זיך די המשכת למעלה. עיקר איז נישט די המשכה דא למטה. מה שאין כן נאך מתן תורה, נאך מתן תורה איז א אנדערע סארט מצוות. נאך מתן תורה איז די מצוות בעיקר די ענין פון גשמיות. און וועגן דעם וועסטו אריינקוקן אין שולחן ערוך, רוב סימנים שולחן ערוך, רעדט מען פשוט ווי אזוי מען דארף טון די גשמיות'דיגע מצוה. אביסל אפאר סעיפים דא אפאר סעיפים דארט וועסטו טרעפן וועגן די כוונת המצוה. פארוואס? ווייל די עיקר וואס די אייבערשטער וויל איז נאך מתן תורה איז מען זאל טון די גשמיות'דיגע מצוה, נאר וואס דען די גשמיות'דיגע מצוה אן כוונת המצוה איז כגוף בלא נשמה, עס איז א גוף וואס האט נישט קיין נשמה, אבער די עיקר איז די גשמיות'דיגע מצוות, וועגן דעם זעט מען אין טאקע אין למשל הלכות פסח, אינטערעסאנטע זאך, א איד נעבעך זיצט אין תפיסה און ער קען נישט מקיים זיין קיין מצוות מצה. עס איז טאקע א עונש, א עונש רחמנא פטרא וועט אים נישט שמייסן אין הימל ווערן, אבער כמאן דאבד לא אומרים, מען גייט נישט זאגן אז ער האט ממשיך געווען אלע המשכות וואס מען קען ממשיך זיין מיט מצה. קען זיין אז ער איז אפילו א גרויסע ריזיגע צדיק א מקובל א קדוש עליון און ער איז מכוון אלע כוונות פון אכילת מצה, אלע כוונות הרשש מיט אלע כוונות האריזל, סוף כל סוף קיין מצה האט ער נישט געגעסן, און די כוונה פונעם אייבערשטן איז זיך נישט אויפגעטון. צווייטן זייט האסטו א איד, א פושע ישראל, א איד וואס איז פאלגט נישט וואס די אייבערשטער הייסט אים, ער איז נישט אינטערעסירט צו עסן מצה, קומען צו גיין אזעלכע צוויי גרויסע פעטע ריזיגע גראבע גוים און כאפן אים אן מיט א גאן און זאגן אים רבי דו גייסט יעצט עסן מצה, אז נישט שיסן מיר. און זיי נעמען א שטיק מצה און שטופען עס אריין אין זיין מויל, בלו מצה, יצא. א שעה שפעטער כאפט ער התעוררות, אה, ס'איז פסח אויף דער וועלט, איך וויל עסן מצה, איך וויל מקיים זיין רצון השם, מקיים זיין די מצוה פון עסן מצה. נעמט ער דריי מצות, נעמט ער א כזית מצה, און ער וויל זאגן ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשני במצוותיו וציווני על אכילת מצה, זאגט מען, אה, סטאפ, איך הערשט מיך קיין ברכה על אכילת מצה, איך בין שוין יוצא געווען מצוות מצה פריער, ווען דער גוי האט דיך געצווינגען. איי קיין כוונה האט ער נישט געהאט, קוים קוים וואס ער האט עס געוואלט טון, מ'האט אים ממש אריינגעפארסט אין די מויל. די ענטפער איז, ווייל די עיקר מצוה היינט נאך מתן תורה, איז נישט אזוי ווייט די כוונת המצוה, נאר די מעשה המצוה. ממילא דער וואס האט געטון מעשה המצוה אן כוונה האט יוצא געווען די מצוה. טאקע כגו' לא נשבה, אבער ער האט יוצא געווען, און דער צדיק וואס זיצט איינגעשפארט אין תפיסה, און איז מכוון אלע כוונות, אבער די מצה אליינס האט ער נישט געגעסן, האט נישט יוצא געווען די מצוה. און וואס איז פשט פון דעם? איז דא א אנדערע מדרש, דער מדרש זאגט אז פארן מתן תורה איז געווען א גזירה, עליונים לא יעלו לתחתונים, לא יעדי לתחתונים, תחתונים לא יעלו לעליונים. זאגט דארט א משל, א קעניג וואס האט גוזר געווען, בני רומי לא יעלי ל יעלי אדער יעדי לסירי', זאג ער פארקערט, סירי' זאל נישט גיין קיין רוים. שפעטער האט די קעניג מחליט געווען אז ער איז מבטל די גזירה, גזירה איז נישט נאר גזירה ציווי, נאר גזירה קען אויך מיינען מלשון אפשניידן, לגזור אויף עברית. מען האט אפגעשניטן רוים פון סיריע, און דער שפעטער דער קעניג מאכער האט געוואלט געהייט מבטל זיין די גזירה, און רוימי קענען קומען קיין סיריע און סיריע קיין רוימי, על דרך זה האט דער אייבערשטער געזאגט פאר מתן תורה איז געווען א גזירה עליונה אם לא ירדו לתחתונים ותחתונים יעלו עליונה והשמים ישמעון אל השם וואס איז נתן לבני אדם, איז געקומען מתן תורה האט ער מבטל געווען די גזירה. ואני המשכיל, ווען דער אייבערשטער איז ארויף, וירא השם אל הר סיני, ועל משה אמר עלי, ער האט געזאגט פאר משה קום ארויף אויפן בארג, וואס דאס איז א שיינע מדרש, אבער די תוכן פנימי פון די מדרש איז, אז פארן מתן תורה די עיקר איז געווען די כוונה רוחנית, פארוואס? ווייל רוחנית מיט גשמיות באמת שטימען נישט צוזאמען. ס'איז אפגעטיילט, רוחניות איז רוחניות און גשמיות איז גשמיות, ווי קען רוחניות האבן א קשר און א השפעה אויף גשמיות? ס'קען טאקע נישט, איז ממילא ווען א מענטש טוט א מצוה, מצוה איז דאך ענין רוחני, אפילו לאמיר זאגן ער טוט עס טאקע מיט א גשמיות'דיגע זאך, אזוי ווי יעקב אבינו וואס האט גענומען די מחלה צו טון די מצוה, סוף כל סוף די גשמי איז גשמי און רוחני איז רוחני, די גשמי בלייבט גשמי און די רוחני בלייבט רוחני, ממילא. ער האט געענדיגט טון די מצוה, האט ער גענומען דעם שטעקן דעם מקל עס און עס אוועק געווארפן אין גארביטש ווען אים ארום האט די אייבישטער געזאגט נאך ביי מתן תורה איך גיי מבטל זיין די גזירה און איך גיי זאגן אז רוחניות מיט גשמיות קען יא האבן א שייכות דאס הייסט אז ווען א איד טוט א מצוה מיט א גשמיות'דיגע זאך ווערט די גשמיות פארהייליגט די גשמיות באקומט א קדושה. און די קדושה בלייבט אין די חפץ גשמי, ביז אז מען קען עס נישט זען מיט אונזערע אויגן, אבער וואלט מען קענט זען, וואלט מען קענט זען אז די גשמיות'דיגע זאך איז אנדערש נאכדעם וואס מען טוט א מצוה ווי פאר מען טוט א מצוה. וואס איז פשט אז פאר מתן תורה האט נישט געקענט זיין א שייכות צווישן גשמיות און רוחניות, און נאך מתן תורה קען יא זיין? לכאורה טאקע, גשמיות און רוחניות האבן דאך נישט קיין שייכות איינס מיט די אנדערע. אויף דעם זאגט מען די מדרש פון רייכע איז אין שמן. ס'איז דא גשמיות מיט רוחניות זענען אפגעטיילט איינע פון די אנדערע, ווייל גשמיות האט זיך איר ציר וואס דאס איז, ס'איז געשען, ס'איז א זאך וואס מ'קען אנטאפן און מ'קען עס פילן מיט איינע פון די פינף. חושים. רוחניות איז א ענין פון פון חובות הלבבות און קאפ און הארץ, קיין גשמיות'דיגע זאכן קען עס נישט זיין, רוחניות קען נאך זיין נאך העכער און און עולמות עליונים די די די השפעות די המשכות וואס מ'איז ממשיך, האט עס נישט קיין שייכות מיט די גשמיות. און דאס איז אבער אלס ווען דו רעדסט וועגן גשמיות און רוחניות איינס זיך קעגן די אנדערע. לגבי די אייבערשטער אליינס אבער. איז דאס דארף מען דאך וויסן א יסוד גדול צו וויסן אז די אייבערשטער איז נישט רחניות, מ'מאכט א טעות מ'מיינט אה די אייבערשטער איז רחניות אונז זעמיר גשמיות, חס ושלום, די אייבערשטער איז אסאך העכער פון רחניות, רחניות איז כביכול אויך א באשאפענע זאך וואס די אייבערשטער האט באשאפן, ער האט באשאפן גשמיות'דיגע וועלטן און פארדעם האט ער באשאפן רחניות'דיגע עניינים, רחניות'דיגע וועלטן, אבער ס'איז נישט דעם אייבערשטער אליינס, די אייבערשטער איז אסאך העכער פון דעם, און ממילא רחניות איז נישט. נענטער צום אייבערשטן, אדער לאמיר עס אנרופן מיט די שפראך פון חסידות, רוחניות איז נישט מער א קלע אויף געטליכקייט ווי גשמיות. נאר וואס דען, דער אייבערשטער האט מצווה געווען א מצוה, און די ציווי המצוה האט ער מצווה געווען צו טון מיט א גשמיות'דיגע זאך, און מכוון זיין רוחניות'דיגע כוונות. און מיט די חובות הלבבות ווערט מען נישט מער נענטער פונעם אייבערשטן אן דעם וואס דער אייבערשטער זאל אזוי קובע זיין. דאס הייסט, מיט די נאטור, די טבע פון רוחניות איז נישט נענטער צום אייבערשטן, כאפט מען נישט מער דעם אייבערשטן מיט רוחניות ווי מיט גשמיות. איז ממילא אזוי, פאר מתן תורה, די אבות איז, די מצוה פון די אבות איז נישט, האבן זיי נישט געהאט, זיי האבן פריער גערעדט וועגן תורה, זיי האבן זיך אויך די מצוות, זיי האבן נישט געהאט דעם אייבערשטן אליינס. זיי האבן געהאט עפעס א זאך וואס קומט פונעם אייבערשטן, וואס נעמט זיך פונעם אייבערשטן, עפעס המשכות, עולמות עליונים, וואס זיי האבן געקענט האבן א שייכות און ממשיך זיין אן המשכות, איז א מילא, מיט וועלכע, אין וועלכע זאכן האבן זיי געהאט א שייכות? מיט רוחניות. טאקע זיי האבן עס געטון מיט גשמיות'דיגע חפצים, ווי מיר האבן פריער געזאגט, ווייל דארטן דרוקט זיך אויס די שלימות פון די מצוה, אז אפילו מיט א גשמיות'דיגע חפץ, ווערט געטון די מצוה, אבער סוף כל סוף די עיקר מצוה איז די רחמנות, ווייל א מצוה מיט רחמנות האבן מער א שייכות איינס מיט די אנדערע, מה שאין כן גשמיות האט נישט קיין שייכות מיט די מצוה, דאס אבער נאר ווען מען רעדט רוחניות מצוות מצד עצמם, אבער אויב רעדט זי מצד דעם אייבערשטן, און אזוי ווי פריער גערעדט לגבי תורה, די אייבערשטער האט זיך אליינס אריין געגעבן אין די תורה, במילא איז אזעלכע זאכן ווי מצוות אויך, די אייבערשטער האט זיך אריין געגעבן אז ווען מען האט א מצוה, מען טוט א מצוה איז מען פארבינדן מיט דעם אייבערשטן, מצוה האט א טייטש א ציווי, מצוה האט נאך א טייטש, גייט ווען מ'גייט אסאך מאל אויף א שבת איז ווייט דאס שרייבט מען בצוות אחד און מ'גייט צוזאמען, מ'איז פארבינדן מ'איז מ'איז מ'איז קאנעקטעד, מצוה איז מען קאנעקטעד, אשר קדשני במצוותיו ווי צו זאגן די אייבערשטן איז געהייליגט מיט די מצוות וואס דורך דעם ווערט מען קאנעקטעד מיטן אייבערשטן, דעם אייבערשטן אליינס איז ממילא ביים אייבערשטן די רוחניות פון די מצוה, דאס הייסט די כוונת המצוה און די גשמיות פון די מצוה. איז די די גשמיות נישט ווייטער פון דעם אייבערשטן ווי די רוחניות, אדרבה ביידע זענען די זעלבע ווייט, איז ממילא קען דער אייבערשטער מחליט זיין וואס איז די עיקר פון די מצוה, האט דער אייבערשטער קובע געווען נאך מתן תורה אז די עיקר פון די מצוה איז הלכה למעשה, מעשה בפועל, אוודאי דארף זיין כוונה ווייל אז נישט איז עס געגובל על נשמה, אבער די עיקר איז מעשה, איז ממילא ס'קומט מתן תורה, ס'קומט שביעות, וואס האט אונז דער אייבערשטער געגעבן? דער אייבערשטער האט אונז געגעבן זיך אליינס, סיי דורך תורה, אז דורך תורה ווערט מען פארבינדן מיט דעם אייבערשטן אליינס ווייל דער אייבערשטער איז פארבינדן אין איינס מיט זיין חכמה, און סיי דורך מצוות, אז דורך דעם וואס מען טוט א מצוה איז נישט סתם מ'האט געטון עפעס וואס ער האט אונז געהייסן צו טון, נאר אונז ווערן פארבינדן מיט דעם אייבערשטן אליינס מיט דעם מצוה המצוות, אין א אופן אז פשוט ווען מען טוט א גשמיות'דיגע זאך אפילו אן כוונה, כל שכן ווען מען טוט עס מיט כוונה, וואס דאס איז דעמאלטס א פולשטענדיגע מצוה, א גוף מיט א נשמה צוזאמען, אבער צום ערשטן די מעשה המצוה, דורך דעם ווערט מען מיך פארבינדען מיט דעם אייבערשטן, מען האט דעם אייבערשטן אליינס, און דאס איז מתן תורה, דאס האט אונז די אייבערשטער געגעבן מיט דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט און דרײַ און דרײַסיק יאר צוריק, וואס די אבות וואס האבן געלערנט תורה און מקיים געווען מצוות האבן נישט געהאט. נו, ס'איז א אריכות מ'קען ארום רעדן, כ'האף כ'האב עס געזאגט גענוג קלאר אין די קורצע ווערטער, אבער די עיקר איז טאקע זאל זיין קבלת התורה בשמחה ובפנימיות, מען זאל מקבל זיין די תורה די יאר נאכאמאל בשמחה איבער פנימיות און צונאנעמען א פנימיות און נעמען עס אויפן לעבן אין יעדן טריט און שריט פון אונזער לעבן ביז מ'זאל שוין נישט האבן אזויפיל נסיונות און זיך דארפן קאנווינסן און פארסן צו טון זאכן ווען משיח וועט קומען וועט דאס ריח הטומאה ארבען מן הארץ, און וועט זען וראי כל בשר, וועט זען די פליישיגע אויגן וועט קענען זען דעם אייבערשטן, ונגלה כבוד השם, וראי כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, זיין תיכף ומיד ממש. גוט שבת און גוט יום טוב.